Croeso i I Mewn i'r Gôl efo Ifor Owen, Arwel Owen ac Alun Owens a gan fod Ifor yn edrych yn Nadoligaidd rhaid i ddeud oooooooooo ond dim ond y tri o sy 'na ond mae Wrecsam wedi cael pedwar o yn olynol yy heb ildio gôl mewn pedair gêm efo tri gôl geidwad wahanol, yy ond falle ddim yn sgorio llawer 'di ennill y tair gêm diwetha' 1-0. Yy buddugoliaeth ddydd Sadwrn yn Burton oddi cartre' o 1-0 a buddugoliaeth nos Fawrth yy yn erbyn Crewe yn y cwpan be bynnag ydy enw o rŵan, a yy yn y tlws, a wedyn yy felly wythnos yy lwyddiannus, ond falle bod ni ddim yn sgorio gymaint o goliau a fysa ni'n hoffi. Yy be oedd dy deimlad ydy ar ôl Burton, Arwel?
Wel, canlyniad gret. Um, da ni wedi mynd yn dîm anodd i'n gwylio mwy sydyn, dwi'n meddwl, eitha rhwystredig. Taf, can, um, amode anodd yn de, efo'r gwynt a sut oedd hi'n oer a just canlyniad gret sy'n really, de. Fedri ddim, fedri ddim mynd â lot o ran y chwarae uh, o gêm. Felly, Melin yn edrych yn oce okay pan oedd arnodd, ond gwn i sgwrs am crw, ond i, dwi'n bo, dwi'n dwi, dwi teimlo bod Melin yn symud fel oedd o. Mae'n fatha'n rhedeg yn stiff neu rhywbeth. Gwn i sgwrs am hynny nes ymlaen, ond na, tri phwynt Brilliant ar y ffordd, rili. Uh, mewn amgylchiadau anodd. Elliot Lee yn cael gol. A mae wedi bod rhyw 4-5 gêm. Elliot Lee wedi bod yn agos iawn ar rili yn chwilio am y gol ne, a mi ddoth hi ar y penwythnos felly. Ie, yeah, da ni dal ddim yn creu rhyw lawer. Da ni'n mynd ddychmygol iawn o flaen y gol. Ond mae yna momentum yna ar un o bryd. A da ni'n, ie, uh, yeah, um, mae'n gret i fynd fewn i tymor yn Nadolig, rili, really, bod yna momentum yna. A bod ni'n ennill a bod ni'n cadw record adre yna i fynd.
Oedd, mae rhaid fi ddeud, oedd y gwynt yn ofnadwy. Uh, to, oedden ni chwarae oedd i cartre. Uh, o'n i'n teimlo fod ni'n mynd i ennill y gêm. Oedden ni well tîm. A oedden ni wedi chwarae yn erbyn y gwynt yr hanner cyntaf. Ac oedden ti'n teimlo fod yna gol yn mynd i ddod, ond fysa ti ddim di syni os oedd y gêm yn dim dim. Uh, Mark Howard yn chwarae yn y gol o'r dechrau. Hefyd, uh, Sut oeddet ti'n teimlo wrth wylio, Ifor? Uh, oer. oedd hi'n ofnadwy o ran y tywydd yn doedd y gwynt, fel, fel dda chi wedi dweud. Um, o'n i'n meddwl bod ni wedi trio chwarae am ryw chwarter awr yn y rhan o'r cyntaf, a wedyn, dweud, a wedyn pacio fyny, dweud reit, na ni wytio tan bod y gwynt tu ôl i ni. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl o Burton yn dîm gwael, a fel, a fel ti'n dweud, oedd y mater amser oedd bod ni'n mynd i gael y gol, oedden ni'n well tîm na nhw o lawer, oedden nhw'n cynnig lot. Um, Athon, athon ni gysgu ar ôl sgorio, dwi'n meddwl, a wedyn gorffen yn gry wedyn. Um, na, dwi'n meddwl bod o'n deg iawn beirniadu ar hwnna, uh, ar y, y performiad ar hwnna. Wedi dweud hynny, o'n i bach yn siomedig yn Refn, oedd wedi dod, dod yn, um, oedd yn chwarae'n lle um, McLean da. Mae bod o'n cynnig lot o gwbl, dwi'n gwybod, falle dwi ddim hoffi chwarae ar y chwyth, ond dwi'n meddwl, heblaw am y game Bolton, dwi'n meddwl, dwi ddim, dwi ddim di performio o gwbl na ddo. Um, ond, ti'n meddwl, da ni'n gadael y gols mae few, mae pethau'n mynd yn ei erbyn ni efo'r anafiadau yma i gyd, a Dwi'n gwybod, mae, mae pa cyn ffeindio ffordd yn dydi, mae, mae o'n... Dwi'n dweud bod o'n uh, wyrth nadoligaidd, ond mae yna rhywbeth, mae gynnu fo'r nac yn dod, so wedyn dylen ni jyst mwynhau o tra mae'n para.
Ydy, wel, mae o pedair buligoliaeth rwan yn dydy yn olynol, felly mae rhaid ti fod yn hapus efo hynny. Uh, a wedyn, uh, a, a, A doeddet ti ddim yn teimlo fod ni'n mynd i golli'r gêm, i fod yn onest, wnaeth Mark Howard ddim orfod gwneud gymaint â hynny, naddo. Tibod, wnaeth o un arbediad yr wythnos cynt. Yy, felly mae o'n... Yndi, ond dwi'm yn gwybod. Fa- Falle fod o'n gwestiwn os yda ni'n... eh, os oes 'na ddigon o goliau yn y tîm. Da ni wedi newid Tibod, mae Elliot Lee yn chwarae yn y safle rhif deg 'na rŵan yn dydi? Mae e 'di wneud y canol cae yn well, dwi'n meddwl bod ni'n cadw'r bêl yn well a mae ffigurau meddiant ni'n dangos hynny. Da, mhm. oedden ni 'di... oedd yn cael meddiant uchel ond yn sgorio gols, rŵan da ni 'di efo meddiant uwch a falle'n sgorio chydig yn llai, ond uh, ddim yn ildio. A... Wel, neithiwr yn dangos, ti'n meddwl, dydy, um, ffal a bod fas, ond dyn nhw, ddim nhw wedi'r ateb chwaith na, nath nhw ddim, ddim byd, sef ti'n meddwl allan erbyn, dod am tîm dewis cyntaf crew na goedd, a nath, nath nhw fawr yn byd na ddo. So, a ddo ni anrach dipyn gwell pan ddath mylun i'r cae. Dwi'n gwybod, uh, nath, o, nath o fesu cyfle, ond fawr oedd y croesiad i mewn de ar gyfer y gol. Um, dwi'n gwybod, mae, ma, well, mae yna rhywbeth ddim cweith yn iawn yna, ond mae'n dal, ma, ma dal i wneud lot yn iawn, ond mae'n dal i ddychryn y, y tîm arall, dwi'n meddwl.
Yndi, ar ôl oedd ti dweud, sy'n ni'n dod yn ôl at criw, a um, un i ddim, eto, tîm hollol wahanol i bob pwrpas. Um, a Elliot Lee, Paul Mullin, uh, Ollie Palmer yn dod ymlaen erbyn y diwedd, a falle bod ni'n edrych dipyn mwy perig efo rheini ar y cae. Uh, beth y deimlad ydy ar ôl y gêm? Ia, yeah, Etley, be oedd Ifo'n dweud am bod fas yna ffal, yna bod fas yn dim wneud bryn dim byd. Um, ffal yn, yn, yn ddistaw iawn hefyd. Rwy'n yn gallu gweld cyffyrddiadau bod yna, bod yna chwaraewr da neu chwaraewr unigol da, ond diolch yn Dyw football intelligence o ei gyd-weithio ddim yn cael ei arddangos... Uh, o, nath o ddim cael ei arddangos neithiwr beth bynnag. Um, a nath ni gorau aros i Mylun ddod arno i, i, i gael jyst eiliad o, o ansawdd yn dde, croesiad ansawdd o'r diwedd. Um, ac oedd y tîm na, na thorffen, canol cae neu Dobson a Andy Cannon a Elliot Lee, tyd yr, yr, yr canol cae oedd yn dechrau rhan fwyaf o gemau, dechrau tymor, felly um, Ia, dwi'n siŵr 'sen ni 'di ennill o fwy, ond o'n i'n siarad efo ti Al cyn, cyn dod ar yr, uh, ar yr awyr, fel petai. Mae'n ma gemau rili really rhwystredig yn y gystadleuaeth yna, dydy, ti'n cael rhyw makeshift team, uh, does rhyw lawer o siap, mae'r ma ansawdd yn disgyn yn anochel. Uh, oedd, er, oedd, oedd James reit dan neithiwr, um, ond ie, yeah, mae'n ma rili really rhwystredig i wylio, just ie, yeah, falch bod ni wedi sgwisio gol i mewn cyn diwedd, achos um, Ie, oedd o'n berfformiad uh, efo lot o hygrededd, really. No. O'n, on i bach yn siomedig yn um, Josh Adam hefyd, o'n i'n meddwl bod, o'n i wedi disgwyl mwy gyda fo, ond uh, dwi'n gwybod bod o'n ifanc, ond doedd e ddim yn edrych fel rhywun sydd wedi dod lawr o safon uwch i fi, lle.
Na, oedd Aaron James, yy, fo sgoriodd y gol, a amddiffynwr ifanc oedd o'n edrych yn addawol, dwi'n meddwl. Oedd. Ond sydd ddim yn syni eith o allan ar fenthyg ym mis Ionawr, achos mae Scar a O'Connor gan ni wrth gefn ar y funud, ydyn nhw, a mae'r ma ddau yna brofiadol ac y chwaraewyr da. A uh, oedd na Super Ben Foster yn gol, uh, ond Dim yr un un. Yy sut oeddach chi'n teimlo oedd y gôl-geidwad wedi yy gôl-geidwad argyfwng? Yym sut dach chi'n meddwl oedd o wedi chwarae yn ei gêm gynta'? Yy o'n i'n meddwl bod o'n gret. Yy mae mae e bach yn fler o ran sy'n mae'n edrych mewn ffordd lle mae mae o'n neidio mewn rhyw ffordd od a deifio mewn rhyw efo'i goesau dros bob man ond mae'n gweithio nath o cwpl o arbediadau da. Yym Ie, yeah, mae, mae, mae yna i wneud job o gobeithio, ti'n know, um, bydd ddim rhaid i ddefnyddio fe eto, ond ie, uh, yeah, deg allan o ddeg am ymdrech. Wel, ledodd Phil Parkinson y cyfweliad ar ôl y gêm fod o ddim hyd oed wedi bod mewn ymarfer 11 yn erbyn 11 uh, tymor yma, felly a, a chysidro hynny, yeah. to, oedd o wedi wneud, oedd o wedi punio'r bêl cwpl o weithiau falle oeddet ti'n meddwl fysa di gallu gafael ar y bêl, ond nath o, to, sawl arbediad uh, eitha da, do, un chydig bach yn od efo'i goesau, ond to, pidio eildio, felly chwarae teg, falle mae dyna uh, pwy fi gennym ni wrth gefn i uh, Mark Howard tan y flwyddyn newydd, uh, sydd yn wneud i rywun boeni gan fod uh, yn amlwg ddoth y Ben Foster greiddiol i fewn achos oedd Phil Parkinson ddim yn meddwl uh, fod Mark Howard yn ddigon dda i chwarae yn y gyngor genedlaethol i bob pwrpas. Um, felly mae o'n codi sawl cwestiwn. Um, wyt ti'n meddwl fydden ni'n dod â gol geidwad arall i fewn y mis Ionawr efo'r? O, fe rai ni, dwi'n meddwl. Mae'n edrych rhyw... Ti'n meddwl, ti'n gwybod be fydd o Conco, mae'n edrych fel fod uh, y brynt allan am y uh, Burton yn ddrwg i ni allan am y tymor, dydy o'r lluniau yn fo ni yn ysbyty. Um, Efo un goes. Ie, ie, mae'n... Ie, dyma'r adeg o'r blwyddyn lle mae'r celebs yn mynd rownd y sbytai, so siwr eisiau dod o'n ac i ni nôl Edmunds ddod rownd neu rhywbeth. um, Ie, yeah, beth ni'n mynd i ofyn i'r ddau o'ch chi? Ydych chi'n meddwl fydden ni'n chwarae tîm cryfach rwan yn y, yn y gystadleuaeth yna, rwan bod ni yn yr 16 ola, neu ydy o dal yn mynd i fod yn um, rhywbeth i'r ail dîm mewn ffordd? Lle? dwi'n ame, uh, to, da ni tair gêm o Wembley rwan, a dwi, wedi deud o'r blaen, dwi'n meddwl ddylen ni drio'n galed yn y gystadleuaeth yma, ond oedd hynny pam o'n i ddim yn meddwl fod ni'n mynd i wneud cweit gystal yn y gynghrair. Ond, tibod, da ni ddim yn y Cwpan FA, da ni 'di chwarae cwpl o gemau yn fwy na'r timau o'n gwmpas ni hefyd, felly dwi'n meddwl, 'swn i'm yn synnu be fydd o'n wneud, ydy fydd y tîm yn cryfhau bob gêm. Bydd o dal yn rhoi gêm i chwaraewyr um, sydd falle angen gêm, ond falle fydd o'n chwarae. Ac oedd y tîm yma chydig bach yn gryfach nag arfer. Oedd gen ti Dobson, doth Cannon ymlaen yn dod. So, oedd o'n, uh, oedd rhywun fel Harry Asfield ddim yn chwarae, oedd yn hogyn ifanc a ddawol. Felly dwi'n meddwl newn ni weld y tîm yn cryfhau ond ddim cweit y tîm cyntaf tan falle y rownd gyn-derfynol. Be ti fel arwel? Ie, yeah, mae'n ddiddorol, mae rhywun fel Fletcher ddim wedi gofyn dod nôl o anaf, ond ti'n dod ar rhywun fel e, cos di ond rili wedi bod yn y mix o ran tîm y cwpan na. Um, mae'n dibynnu ar anafiadau, fel ti'n deud, Aldo Mel, a, a pwy sy'n dod nôl o anaf eisiau bach o run-out, ond tîm fel Birmingham dal yn y gêm, dydyn, ti'n cael Birmingham rhwng nesaf, ti'n chwarae tîm cyrfan, dwi'n meddwl? Ti'n mynd i roi dy second string ti, mae gobeithio'r gorau na. Um, na, a mae yna seicoleg yn does, mae yna rhywbeth i ddeud am barhau ennill gemau yn does. Mae momentum uh, yn rhan bwysig o chwaraeon a mae, mae momentum wedi bod efo Wrexham uh, yn y dair blynedd diwetha', a wrth edrych yn ôl ar llynedd, tibod, wnaethon ni fynnu Blackburn yn do Ifor a a colli yym tibod colli pedwar gôl i un, a wnaeth y tîm golli momentwm am cwpl o wythnosau ar ôl hynny, felly wnaeth o wahaniaeth. Felly dwi... Tibod, yn amlwg ddoth a a Parky a Elliot Lee, Ollie Paver, Paul Mullin ymlaen, yn do? Felly, yy, doedd o'm isio colli'r gêm 'na, nag oedd, a doedd o ddim isio'r gêm mynd i giciau cosb, felly dwi'n meddwl fydd o'n cymryd o ddifri. A a dwi'n meddwl bydd y tîm yn cryfhau achos yym mae o'n... A hefyd, tibod, dw- yy... Mae gen Rob a Ryan, dwi'n meddwl fod nhw eisiau mynd i Wembley a ennill y gêm o flaen eu ffrindiau a falle bobl i fuddsoddi yn y clwb. A a pwy a ŵyr, faint faint o gefnogwyr sy'n mynd erbyn hyn, achos mae'n siŵr fod 'na 8, 9 mil uh, o Americanwyr 'di mynd i i weld Wrexham yn y gêm Charlton yna, doedd? So ti'n sôn am Falle bod Wrexham yn gallu mynd â 40,000 i Wembley, felly mae hynny'n mynd i uh, fod yn to, dipyn o osodiad yn ei hun, felly gobeithio bydd o'n pigo tîm cryfach. Uh, ond falle, fydd yna un neu ddau o chwaraewyr newydd. Uh, oedden ni'n sôn, falle fysa ni'n cael gol geidwad. Uh, dwi'n cytuno, di, mae Burton Yy, ni lwcus i weld o cyn diwedd y tymor, mae 'di rhwygo yy, 'i hamstring yn do, dwi'n meddwl, a wedyn mae yym a Oquendo falle fydd yn ôl erbyn diwedd Ionawr, ond dwi'm yn meddwl fod fod fod ni'n edrych ar yy dibynnu ar Mark Howard a ar Foster Newydd yy yn yr amser yna, felly yym oedd Timotei, dwi'm yn gwybod pa fath o siampŵ mae o'n defnyddio, ond Timotei Lo Tutalo, yy cyn golgeidwad tîm Ffrainc dan ugain yn y gêm neithiwr yn gwylio, felly dwi'm yn siŵr yy os oes 'na sôn oedd o'n chwarae i Doncaster llynedd, yy mae o yn Hull yym. Colgeidwad ifanc ond yym addawl, falle bod nhw'n edrych arno fo. Yym a y cwestiwn arall ydy, ydych chi'n meddwl fyddan ni'n dod â ymosodwr neu hyd yn oed yym rhywun sy'n chwarae'r un math o safle a Elliot Lee yn mis Ionawr? Mae'n yy dwi dwi'n meddwl fyddan ni'n fyddan ni'n sôn o blaen, Siôn Harvey 'di sôn falle fod 'na arian i ddod â chwaraewyr i fewn. Yy pwy 'sa ti'n licio gweld yn dod i fewn Arwel? Um, dwi'n meddwl bod e fwy diddorol rach pwy, pwy sy'n mynd allan, ti'n gwbod, nid yn mis Ionawr yn amlwg, ond diwedd y t- tymor yma. Um, wyt ti'n ti chwilio am ymwysodwr sy'n mynd i fod yna a rhoi cytundeb tair pethau blynedd neu rhywbeth, ti'n gwybod? Wyt ti'n wyt ti'n- wyt ti'n dod ar big bucks allan, dwi'n gwybod bod yr perchnogion di s- crybwyll bod nhw'n hapus i fuddsoddi mewn chwaraewyr newydd. a rhoi'r arian ar y bwrdd, felly um, ti'n ti, ti mynd ar dy Jay Stansfield, ti'n ti mynd ar rwy'n fyle, lle dim fo, ond chwaraewr fyle sy'n mynd i fod efo ti am, ti'n bod, tai pedau mlynedd, a ti, ti eisiau dangos y pres, achos, ti'n bod, McLean, dwi'n meddwl bod yna season arall yn efo, pa, Ollie Palmer, Will Boyle, dwi'n cymryd, Fletcher, dwi'n cymryd bod nhw gyd yn mynd i uh, ffarwelio yn yr ha, ti'n maen nhw'n dipyn oed. Felly, ymwysodwr, ia, dwi'n meddwl bod eisiau dod o rwy'n o safon rwan, ta, dyn ni reit, dyn ni reit i fyny ne, yn, yn gyfartal yn y top, a sgwn i nadolig da, mae pethau'n, mae pethau'n edrych yn addawol ac yn real iawn, so, ie, yeah. Tyn ni'n cymryd ymwysodwr cyn chwaraewr canol cae credigol al, cyn, cyn rhyw fel elitli, dyn ni eisiau 'Da ni isio rhywun sy 'di gadael bwlch ma' Mariet 'di adal, dwi'n meddwl, bod dim meli ddim cweit yn tanio. Ia, er bod o'n gwella, mae o'n gwella'n slow bach, dwi'n meddwl.
Bydd, ond o gysidro fod yym James McClean wedi deud, falle doedd o ddim i fod i ddeud, ond doedd o 'di deud bod Fal 'di costio chwe chant mil, yn doedd? Felly os 'da ni'n sôn am rywun yym sy'n mynd i ddod i fewn i'r tîm a cael argraff ar y tîm, 'da ni'n sôn am o leia' dwywaith hynny, dydan, felly yy yn chwalu record drosglwyddo Wrecsam a falle'r chwaraewr yy miliwn neu fwy, ond os ti'n sôn am rywun fel Jay Stansfield, ti'n sôn am ddeg i bymtheg miliwn yn dwyt, so dwi'm yn gweld ni'n mynd i lawr y llwybr yna. Ond na, fydd o'n ddiddorol iawn, a wrth gwrs mae'r buddsoddiwyr newydd 'di dod i fewn, felly yym Mae'n bosib fydd na rhywfaint o arian. Uh, be, be sydd ti'n licio gweld efo'r? Um, dwi'n gwybod, dwi, be di sefyllfa efo Dolby rwan? Mae wedi bod yn sgorio i uh, Dundee United yn do. Ydyn ni'n gallu alw o'n ôl? Yn sicr mae o'n well na'r ddau nath ddechrau neithiwr, sy'n ni'n dweud. Um, a ti'n sôn nath James Jones rifo neithiwr. um, John Davies di sgorio wrth yma, ydy o wastad o fo yn ôl, mae'n ma, ma, ma bethau felly sy'n ni'n gallu gwneud yn y tymor byr, os dwi'n dwi, dwi cwy'n siŵr wedi sefyllfa cytundebau nhw. Um, a falle dod o rywun ifanc i fewn o, o, o'r, o prem. Um, oedd yna sôn am uh, weekly o Man United, rhyw fath o chwaraewr ymwysodol yn fanna. Um, ond dwi'n meddwl bod Stockport ar ei ola hefyd, achos bod mae Louis Barry yn debyg wedi cael ei alw'n ôl, neu'n debyg o cael ei alw'n ôl gan Aston Villa. Wedyn, mae yna lot o opsiynau, gobeithio da ni ar, bydden ni ar y droed flaen, da ni, i fi, da ni'n ni gwneud pethau'n hwyr iawn dyddiau yma. Um, A felly sa'n neis cael rhywun uh, yna'n syth, ti'n meddwl, dwi'n teimlo oedd ffal fel, fel rhyw panic bai yn doedd. Felly gobeithio bod pethau'n digwydd tu ôl i'r llenni a, a gan i surprise bach yn y flwyddyn newydd lle. Ac oedd Armstrong y tymor cyn hynny yn yeah. hyd mwy munudol a, a mor munudol a nath nhw ddim llwyddo gael y gwaith papur i fewn. Felly ydy, a mae hwnna'n bwynt da dwi'n meddwl, achos uh, un peth, dan ni falle ddim yn ystyried ydy, uh, mae'r tymor yn gorffen yn mis Ebrill, yn dydy, o ran achos bod y gemau ail chwarae. Felly, os ti'n meddwl bod yna 9 mis mewn tymor, mae'n 5 mis erbyn diwedd rhagfyr, a dim ond 4 mis i gen ti ar ôl uh, o'r flwyddyn newydd, os wyt ti'n gwneud hynna ar ddiwedd Ionawr, wel dim ond tri mis sy' gen ti ar ôl, felly ti'n mynd i golli yy tibod canran sylweddol o'r tymor os wyt ti isie cael argraff felly 'set ti'n gobeithio gweld yy Gôl-geidwad newydd yn cyrraedd yy ar Dydd Calan a falle 'di bod yn hyfforddi efo'r clwb cyn hynny a Allet ti'n gobeithio gweld y ymosodwr yn cyrraedd tua'r un amser a falle rhywun arall mewn safleoedd eraill os ydy'r cyfle'n codi. Felly mae'n mynd i fod yn gwpl o wythnosau eitha cyffroes fyswn i'n deud. Tîm y merched wedi cael buddugoliaeth yn Gwpan Adran. ar ddydd Sul, a Caerdydd yn mynd allan o'r gwpan, felly cyfle falle am uh, dlws uh, i'r genau. Ti'n meddwl fod yna obeithion da yma na Arwel? Um, Mae yna obaith oes i'r Caerdydd fysa wedi bod y ffefrynnau cyn yr Diolch Mor, am wn i. Um, mae TNS, fel ni'n dweud, wrth dweitha yn, yn edrych yn well tîm um, tymor yma. Mae nhw wedi gwneud cwpl o fuddsoddiadau, dwi'n meddwl, um, Abertawe yn edrych yn gri hefyd, ond mae'n sicr yn fwy agored rwan bod um, Cadydd allan ohoni. Um, maen nhw'n chwarae bari eto, dwi'n meddwl, yn y gyngrair uh, dydd syl yn dydyn. Um, felly, ia, dwy gêm yn olynol yn erbyn y bari. A Ia, dwi'n meddwl, m- ni- ni- mae o'n ganlyniad da ar ni hyder nhw beth bynnag, ond dyn ni wedi sôn o, o blaen bod nhw'n cweit uh, mor hyderus y gyda nhw llynedd. Um, ond bysa, bysa ryn bach yn y cwpan yn y gwahaniaeth, ti'n meddwl. Um, so nhw'n gallu cyrraedd y rownd derfynol. Dwi'n siŵr os na hon oedd yr gwpan wrth nhw cyrraedd y rownd derfynol llynedd. Yr... Na, Dwi'n meddwl llall, y cwpan. Cwpan Cymru oedd y llynedd yn dweud. Ond, ti'n meddwl, sa'n cael cyfle am am uh, silver, brilliant, dyma, ie. Ydyn nhw golli neb y TNS, no, maen nhw'n ma nhw, ma nhw yn dîm gwell da ni, TNS. So. Cwpl o dîmau cryd dal i mewn. Ydy, ond mae, wel, mae, mae o'n neis i gweld nhw uh, yn dal, a fel ti dweud, sy'n ni'n ennill tlws, fysa fo'n yn dymor llwyddiannus yn fysa, a dyna pam falle dylai Wrexham dal i roi tîm uh, cry allan yn y tlws wrth edrych ymlaen. Ond uh, yn ôl at y gyngrair, da ni'n edrych pen wythnos yma, y cair grawn sy'n dod i'r cair as, ac eto, da, mae gennym ni fus o, o chwarae tîmau yn uh, well, hanner gweilod, drydedd gweilod yr adran i fod yn onest, felly gêm, mae gennym ni gyfle da yw hennill. Wyt ti'n disgwyl gweld yr un tîm Ifor, neu falle fod Mullin yn dod i fewn? Oedd ddiddorol gweld fod Dobson wedi dechrau'r gêm uh, disadwn a, a nos fawrth, a, a fod Mullin mond i dod ymlaen efo to, 50 rhigen i fynd, felly falle fod o'n cadw i goes fo'n ffres ar gyfer disadwn. Uh, beth ti'n ddisgwyl weld?
Dwi'n meddwl bod o'n hapus efo ffordd Mae Lee a Pam yn chwarae fe gilydd. Um, Wrth gwrs, sa'n sa neis gweld Mullin yn erbyn i hen glwb, yn siŵr sef o wrth i fod yn, yn sgorio ni herbyn nhw. Um, uh, Dwi'n dwi meddwl fydd o'r un tîm nath chwarae yn erbyn Barnes, uh, Barnsley a cyn, cyn i McLean a Dobson gael ei, um, gwahardd. Um, yeah. Ond twa, ar bapur, mae, mae o'n home banker fel oedden nhw'n arfer dweud yn yr hen dyddiau. So, um, yeah, ti'n disgwyl enni lle ni a, a cad, cadw'n lle ni yn yr, yr ail safle yna. Neu hyd o'n mynd ar top, dwi'n meddwl, os, os di Wickham yn, yn colli, ie, yeah, dwi'n meddwl. Gan i weld. Um, yeah, hyderus iawn, dwi'n meddwl. Fwy hyderus nag o'n i cyn gem Burton, felly. Dwi'n meddwl bod dwi'n extra happy clapper heddiw. Lle. O, da iawn. Ar ôl wyt ti, rhywun mor ffyddiog. Oedd o ddiddorol fod Dobson wedi dechrau'r gêm yn erbyn Crew. Falle bod hwnna'n arwydd fod Cannon uh, yn cael ei weld fel rhywun sy'n fwy tebygol o ddechrau dy Sadwrn, ond wrth gwrs o Dobson ddim di chwarae erbyn Burton oherwydd y, cerdyn, y pumed cerdyn melyn yna. Felly, beth ti'n ddisgwyl gweld? Ie, mae ti Rathbone yn y mix hefyd yn dweud, so mi oedd y dylanwad ar cwpl o gemau dwytha. Um, yn amlwg, da ni ar rediad gwych yn dydan, 5 gêm, 5, 5 buddigoliaeth, 5 llech yn lan hefyd, ymwneud yn yn awr bron, felly ar y cair as, um, so ti'n ti eitha nerfus, so ti'n Cambridge, dwi'n meddwl, maen nhw wedi, dyn nhw mond i ennill un o'r 8 dwytha, wedi cael Scrappy draws. Genli adyn yn mynd Bolton a Barnsley, tyd, uh, gen y cyfartal, ond you know, mae'n edrych fel tîm sydd yn achosi problemau mawr ac yn sgorio yn aml, felly uh, fi a fel yr ifo'n deud, sam rheswm i ni beidio curo, mae yna ma, na gyfle efo yma i roi pwysau ar wicker, mae hwnna sy'n cwmpas ni. Um, gwahaniaeth o un gol, dwi'n meddwl, yes, rhwng ni a Wickham ar y top na, felly fyse hyd yn oed Tyd, fwydau gol o wahaniaeth yn, yn, yn galluogi ni fod ar y top. O ran tîm, ie, yeah, dwi'n dwi, dwi, dwi yn licio Cannon. Dwi'n meddwl bod Parky yn licio Cannon pan mae o'n ffit. Um, Robson. A dibynnu os ti'n chwarae Lia a Palmer y print a dod ar athbwn i mewn, dwi'n meddwl. Um, dwi'n meddwl neitha ddechrau Lia Palmer, dwi'n gwir. Dwi'n meddwl yn i'm cweit yn Wel, dwi'n gwybod, o'n i'n deud, deud, dim cweit yn symud fel oedd o am y reswm. Dim, dim cweit yn mor ystwyth i godd o, dwi'n gwybod di'r cefn yn dal i boeni fo neu be, dim yn siŵr. Dwi'n gwybod, mae, mae o, pan mae o'n dod ymlaen, mae o'n edrych yn fywiog, ond falle fod o... Oedd o wastad yn edrych chydig bach yn gloff, yn doedd? Am, uh, y dau dri tymor diwetha', ond yym d- d- Bale a- bron efo sgorio do, yy nos Fawrth, ond chwarae teg ath o hmm. yy yn sydyn wedyn fo wrth y croeser i fewn i gol Aaron James, felly mae o'n dechrau yy edrych yn well, ond dwi'n amen 'ma aros efo'r un tîm, achos pam fysa ti'n newid tîm sydd 'di ennill yy taw pedair gêm yn y gyngrair yn olynol, pum gêm o Sing Cymru uh, nos Fawrth oedd ddim yr un tîm. Um, a wedyn, ie, yeah, yr unig penderfyniad dwi'n meddwl falle ydy Cannon neu uh, Dobson. Dwi'n meddwl fydd Matty James yn y canol a fydd uh, Rathbone o gwmpas. A wedyn, a falle bod yna dadl i roi Cannon os i chwarae adre, ti eisiau chydig bach mwy o gredigrwydd. Um, ond mae Dobson yn neud y, y tîm yn yn gadarn yn dydi, a ma' os ti ddim yn ildio-gol ie yy mae e'n t- rhoi sylfaen dda iawn i ti yn dydi, a cyfle da i ennill gemau. Felly yym t- dwi'n teimlo'n hyderus hefyd fel Ifor. Yym ti'n disgwyl buddugoliaeth Arwel?
Yndw, dwi yn... 'swn i'n gorfod darogan, 'swn i'n deud tair i un. Dwi'n meddwl bod ni, wnawn ni ildio y penwythnos yma. Yym, dwi'n meddwl bod y record yna yn mynd i ddod i ben, ond wnawn ni guro tair i un.
Wel, yy, ma' hy- ma' hynny'n ddeud mawr. Ma' yy Caergrawnt 'di sgorio deunaw gôl a 'di ildio naw ar hugain, felly yym... 'Dyn nhw ddim yn sgorwyr yy mwya, ond yym ia, cofio di efo Mark Howard yn gôl, ma' 'na gyfle yn does os ti'n... os ti'n gadael y shot o bell i fewn fel oedd o o'r blaen, yy falle bod ni'n mynd i fod mewn chydig o beryg, ond yym be be ti'n disgwyl fel canlyniad Ifor? Ti 'di deud buddugoliaeth?
Uh, 1-0. 1-0 is the new 3-0. Oedden ni'n curo pawb 3-0 ar dechrau'r tymor, dydan, so, ie, yeah, 1-0, dwi'n meddwl. Oedd e. Dwi, dwi,
ie, yeah, dwi'n dwi meddwl fydda ni'n neud yn dda iawn i sgorio tair os ti'n ar y sefyr tîm sy'n gen efo, ond ti beth yn gwybod os ti'n cael gol gynnar, um, achos dyma'r tîm, wrth gwrs, na throi tair yn erbyn uh,